کوردستان گەر ئاسمان بێ ئەی سنە تۆ وەک خوەری بۆیە مەشهووری لە دنیا چون هونەرمەند پەروەری. خۆشەویستان و هونەر پەروەران لێرەدا ئاوڕێکە دێینەوە لە کتێبی شارەکەم سنە کە دانراوی برای خۆشەویست و ئازیز کاک محیدینی هەق شناس. کاک محیدین لەم کتێبەدا ئاماژەی داوە بە چەند هونەرمەندێکی زۆر دەنگخۆش کە لە کۆندا لە شاری سنەیار دەڵان گۆرانیان چڕیوە و دانەری مەقام و ئاوازی کوردی بوون یەکێک لەوانە حەمە مزگەر بووە کە وەها تەسیر و کاریگەریەکی هەبووە بەسەر لایەنە جۆراوجۆرەکانی موسقیە لەوانە مەقام هەتاکو ئەمڕۆ تەسیری خۆی داناوە حەمە مزگەر عاشقی کاڵێ بووە و شەوانە بە بەر ماڵکاڵێیا گەڕاوە و بە دەنگێکی زۆر خۆش گۆرانی بۆ کاڵێ چڕیوە. مەقام و شێوازی گۆرانییەکانی حەمە مزگەر سینە بە سینە هاتووە تا دەگاتە چل پەنجا ساڵ لەوە پێش دەنگخۆشێکی تر بە ناوی باقرێ سیا، بە کوچە و کۆڵانەکانی قەتارچیان و کوچە ڕەزانە گەڕاوە و بە دەنگی خۆش گۆرانی چڕیوە و هەست و سۆزی خەڵکی بزواندووە. مامۆستای پایەبەرز و هونەرمەندی ناودار کاک مەزهەری خالقی، ئەم مەقامەی لە باقرەی چیا وەرگرتووە و بە شعرێکی مامۆستا نالیەوە ئەیخوێنێت. لێرەدا ئاماژەیەک ئەکەینە سەر حەمە مزگەر و باقرەی چیا و بە دوایەوەدا دەنگە خۆشەکەی مامۆستا مەسەری خالەقی لەگەڵ شعرێکی

سەد و پەنجا ساڵ بەر لەم کار منە یانێ مەنزوومەی شارەکەم سنە حەمە مزگەرێک لەم شارا بووگە شەو بەدەنگ خۆشیە و بەرماڵ یار چووگە حەمە کەچەڵ بوو ناو مەقامەکەی لەمەو دوا ماوە هەر بە ناوی خۆی. یار کاڵێ ناو بوو یا قژی کاڵ بوو بۆ حەمەێ هەژار دارایی و ماڵ بوو شەم بوو شۆڵە بوو شەرارە و گڕ بوو گەرمی و حەرارەت کڵپەی ئاگر بوو. زووخ و پەژارە و دەرد و مەینەت بوو بە قەواویەر خەم و خەفەت بوو شەوق و شادی بوو شۆر و نشات بوو باعس دڵخۆشی مایەی حەیات بوو

بەفدای باڵاو بم ئەهای کاڵی گیان نە شەوێ دوو شەو نە هەفتە و نە دوو ئەمە بەرنامە و شێوەی کاری بوو حەمە عاشقە ئەهای خەڵک شار لەبەر ماڵ کاڵێ بێن بمکێشنە دار. بۆ کاڵێ خوەندی تا ئەو لەحزە ما ئاخری لە بەر ماڵ کاڵیچا کوژیا حەمە بەو جۆرە بۆ کاڵێ گیانی گیان شیرینی کردە قوربانی شەرتە دڵداری تا سەر بردە سەر

ئەوە من هاتم بە بەر ماڵتانا تۆ بێ وەفا بووی نەت کردە بانا هەر کەس عاشقە وەک من بناڵێ وێڵ وێڵ بگەڕێ لە دەور ماڵ کاڵێ هەر لە ئێوارە تا بە شەفەق زەرد زەڕەی خەو لە بان دیدەم مەیل نەکرد کاشکای سیامار خوەمی بگەستای تەک بێ بەینە تا بەینم نەبەستای بۆ خاتر قورعان مەمکە سەرگەردان ئەهای کاڵی گیان ئەهای کاڵی گیان.